Mite rilru ah a tla na a, hemi hawng zali sawmli chungchang ah hian pi dingpui pawh a ngawi mai mai thei bik lo. Engtin nge hemi thu hi a rawn sawi dan? A bul tang a tawp thleng in kan ngaithlan kan thlir ho ang a, umm engpawh nise kan sawi duh lo ang a, kan nuai chho nghal ang.
Tunlai chu Mizoram boruak a so sang hle mai a, i thalai tam tak tena an lo vei an nun ti chhe tu ruih hlau man te an lo awm a, chutiang chuanin i enge raltlan zinga mi mi pakhatin a ah a thusawi kha tawi te ka lo ngaithla ve a, ih a tam viau angin kan ngai a mahse kha kha a la nep em em a nih a tih kha ka reh tawh a, a dik viauin ka ring a, Mizoramah hian engtiang taka nasa in nge kan tha lai te hi ih ruihhlo bawiah an lo tan a, ah. Nasa tak maia an nun a chhiat tih kha i kan ngaihtuah thiam lo zawk a ni. A tawng ve lo tan chuan ti mai ang, keini te pawh Pathianin kan tawng ngai thiam se kan vanneih a, kan fate zingah kan chhungkuahah ruih theih thil ah chu sawi lo zuk hmuam tih pawh an awm lo avang khanin kan va hre thiam lutuk lo a. Marawh chu a tuarte tan chuan a nat dan tur te, a hreawm dan tur te kha hei mi thusawi atangten kan han hriat hianin, E, enge ngaihtuahna a tithui em em a ni tih kha kan ngaihtuah a. Chuvang chuanin a pawi ka tih a hetiang hi i Pilelsang Zuali Hlain ruihhlo zuartu i enge hla thiam deuh a phua ka sawi mai dawn kan theihnghilh i dawn chiang lo a ni a tih kha maw. Chuvang chuanin kha khat kha vang khanin e, eizawnna dang ngaihtuah la i hlim zawk ang tih hla a phuah kha i khangtiang te kha kan han ngaihtuah a. Tunlaiah hian engatinge maw nile aw ruihtheih thil. Anmahni pawna an tih duh loh te an han zuar hi, kei chu ka ti mai mai thin a, mi hian i infak e, Pi Dingpui chu infakna a ti ngei ngei an tia, entir nan i tunhma pawh khan kan pa khanin eng nge i gutka ang deuh kha a ai ve a ni, khafang khanin ka thin a rim lutuk thin a, ka phal lo a, ei kha. Ih, a lei sa te kha tiang ka pawt ṭet vek a bawlhhlawh bawmah ka peih ṭhin a, kan thenawmah te pawh ei an awm reng a ka va pe chuang lo, kan duh loh chu pek loh tur ka nu hian a sawi ve ṭhin a, tunhmain chawhmeh te pawh kan ngah lutuk chuan thenawm te kan pe ve ang, kan ei sen loh te pawn kan pe ang mahse kan ei duh loh te hi pek loh tur thawmhnaw pawh kan duh lai ngei hi pek tur a ti ṭhin a ni. Ih, chutiang chuanin hei Ih mi thawmhnaw kan pek pawn, pheikhawk kan pek pawn, mahniah pawh Zuangtuia mi pakhat a lo kal a, Kei la pek tu nge ni ka hre lo, mi hi min rawn inti hre vek zel sia, thawmhnaw te min dil a, pheikhawk ka lei thar vawi khat mah ka la bun loh teh a, ka pe a ni maw? Chuan kawr te pawh hman a ka lei a mawi ka ti em em, ka ui, keimah pawn ka la hak duh teh a ka pe a ni. Tiang khan thawmhnaw te kawr te pawh kan pe duh nih chuan kan duh lai ngei ngei hi pek thin tur a ni tih kha ka sawi duh a aah englo chuvang chuan in enge ih enge ka sawi tum a kha ka rawn sawi thiam lo zawk duh chuvang chuan ruih theih thil chung chang kha rawn sawi kha ka duh em em a ih englo keimahni pawhin a kan tih duh loh tun ah kuh fate hi ka lo ei duh lo ta ka duh lo nih chuan ka zuar dawn lo maw mei zialte pawh ka zu lo anih chuan ka zuar lo vang. Chutiang tho chuan Ruithei thil number four kha an ti si lo va, an han zuar a, Hausakpui nan an han hmang a.
Hei tak hi tunhma generation leh tunhnu generation hi a inang lo khawp mai a tawn a, tunhma generation te kha chuanin engruihlo pawh kha engruihlo pawh han ti ila, number four damdawi kha chu thu hran ni ta sela kan hre tam lem lo a, proxy vawn kan tih kha a ni mai a, tunhma kha chuanin. a zuar te khanin an ti tlangpui bawk a ni. Tun hnuah hianin, tun hnu generation hianin a zuar te hianin an ti miah lo. Fing takin an chei a, fing takin thil an ti a, khawi atang khanin sum an hai lut a, an la lut ta a ni. Sum tam tham tak an hai lut ta a ni. Tun hma generation ang kha chu ni sia chuan in an ti bawk anga an zuar bawk anga tih kha a ni tlangpui a ni. Tun hnu generation ah chuan in fing takin an zuar a an ti miah lo a, a ti te kha hetah hmun dang deuh an awm a, khang ho a ti te hmun hrang hrang a mi te atang khan in sum an hai lut ta thin a ni. A tha lo em em a ni ka ti nih chu chuan ih kha khapawi ka ti a tun ah Mizoram ah hian in sawi tak tak dawn ta ila. Keini chuan kei chuan ka hre chuang lo, a tak takah chuan tute nge ti thin a, tute nge zuar thin ka hre chuang lo, mahse anmahni khan an inhre dawn a ni. Chuvang chuanin i eng nge sawi fiah thiam a har ka tia ka sawi luh leh duh pakhat chu mihringte hi keimahni mihring min siamtu hi Pathian a ni a, chuvang chuan Pathianin a duh taka a siam te a hmangaih te kan ni a, i Pathian mitah han kan mawi a ni, Lalpa mitah hian kan mawi a ni. Hlu lo bik kan awm lo va ni ih, eng anga mi rethei pawh ni se, a mi hausa pawh ni se, leh ih, hmeltha pawh ni se, hmelchhia pawh ni se, min siamtu Pathian lakah hian kan hlu a ni a. Chuvang chuan ih, eng nge thil eng nge han han sawifiahna atana ka duh chu ih, keimahni hianin thil kai kan thil siam kai ni pawn thil siam te kan nei thin ta, kawr te pawh kan thui thin ta, keimah pawn ka kawr thui te chu ih, a hluin kan hre ve, kan ngai hlu ve thin. Chutiang chuan kan thil siam te pawh eng nge ei tur te pawh ni rawh se momo te kan lo siam a aah pickle te kan lo siam a khang te pawh kha ih a tui loh chang te pawh chu lo awm ve mai thei mahse kan siam a nih vang khan kan ngai hlu a peih mai mai kan phal lo va nih chu maw chutia ang tho chuan pathian hmuh ah hian kan mawi a kan hlu a chutiang a nih lai ah chuan pathian mit hmu a mawi leh hlu kan nih lai chuan min tih chhiat duh tu te. I a thil siamte zingah vek an lo awm thin kha Pathian rilru nat dan tur hi ka tia ka ngaihtuah a ni. Chuvang chuan tunlaia thil dang hliah khuh tir kha an tum lutuk a, kei chu keimah thu chu ni se, min lo hua pawh ni se pawi ka ti lo khatiang i number four zuar avanga hausa in ropui lutuk lo sa te khang te kha kei chu ka thu chu ni se i. khawtlang te nen khan mihring khan an an in kha va bawm darh vek kha ka chak a nih chu va bawm darh vek mai ila a pui miah lo ka ti. Tuna mi kha ngaithla leh chin ang aw kan ti leh leh lawk ang tawi tawiin aw.
Chin kha Pathian rilru nat dan tur hi ka tia ka ngaihtuah a nih chuvang chuan tunlaia thil dang hliah khuh tir kha an tum lutuk a kei chu keima thu chu nise min lo hua pawh nise pawi ka ti lo khatiang. Ih number four zuar avanga hausa in ropui lutuk lo sa te ah khang te kha kei chu ka thu chu ni se ih khawtlang te nen khan mihring khan an an in kha va bawm darh vek kha ka chak a ni chu va bawm darh vek a awm ve viau a ni a chhan chu in leh lo tha tak te pawh an din a Pi Dingpuii chuan kha ti ang a dik lo taka sum la lut te an ni vangin ama rilruah leh Khawtlang mipuite nena tang rualin an in bawm darh rek a duh nih chu. Aa khai, a duh bawn khawp mai. Umm, engpawh ni se, kan ngaithla zel ang. Hme ila a pawi miah lo ka ti. Tikhan ti ila, anih loh chuanin engtin nge ka sawi ve thiam lo lutuk a, nakinah chuanin i hei misual pawl ten rawn la chhuak anga engtingen sawi kha engtingen sawi kha cartel an tih ruihhlo zuar mi hausa ho i. Khu ti lam pang khawi nge aw ka thluak lah hi chak lo lutuk Red Indian lam pang khang tiang angah te khan an tam a pawl pawl in an awm thin chu chu Zoram ah han a rawn la awm ve ang tih ka hlau an mahse maw a hlauh awm kan tih kha a lo awm tawh tan a ni maithei ni zawk in a mi pakhat in a sawi a maw ka sawi thiam lo tiang Cartel ang chi kha Mizoram hi Smuggling hmunpui an ti. Ih, keini chuan kan hrethiam lo tia an hah takin ih kan pasalte sipai an nia a kum a kum sawm sawm chuang zawm panga chuang ih sipai hah tawkin hna an thawk a chuti lai karah sipai hlawh ringawt pawh ni lovin a remchan ang angin hna te kan thawk ve a ih thawmhnaw te kan lo zuar a second hand te thil te kan lo zuar a chutiang a nih chung pawn concrete in pakhat neih tur hian kan la nei thei lo a nih chu maw ala harsa nih chu. Tlema ih chhung ka lo hausa sa te, inhmun lo nei sa te tan chuan a neih thei hman mai thei ti chauh a ni. Chutiang a nih chung chuanin eng nge an thawh hriat hlei loh, a then chu an thawh te pawh eng ang pawn thawk pawh ni se a pha lo tih hriat reng reng ten concrete in lian lutuk an han sa hi chu a rin hlelhawm a ni dik tak sawi chuan maw. Mahse chutiang a nih karah chuan keinin kan lo va ring hlelh ngawt ngam bawk si lo va, kan sawi chhe ngawt ngam bawk si lo a. Engkim mai hi police dan leh crime ah te chuan evidence a ngai vek bawk sia maw? Chuvain kan thu bawk si lo a. Chuvang chuan hriat chhuah chhun leh man chhun te hi chu maw han dim lo em em mai ila i i i khawtlang hruaitu te khawtlang te pawh hianin yma deng te pawh hianin i i hnualsuat ngam se en san ngam se te kan ti ta mahse chutiang tur pawh chuanin i a NGO lian lian ah heng ho hi an inhnam hnawih a an lut a. Sponsor an neih a, thil te an pe a, tikhan hei min an mi an thlawn a, ah mi harsa dang te pawn lo tanpui ve leh maw ni ka hre lo maw, khatiang khan kan pe thlawn zel bawk sia, umm ih an mahni kha ih tih eng nge an mahni kha hmel mak kan ngam leh bawk si lo va, pawi em em mai ni chuvang chuan ih kan hma hun lo la kal zel kan fate ah hunah chuan, thil pawi lutuk mai khatiah ang khan an rawn awm chho ang tih kha hlauhawm em em Mizoram hi a chhe tak meuh ka ti ka sawi thiam lo nih chu ih ama erawh chu sadawm leh komora tih chhiat dawn pawh khan Lotate chhungkua Pathian ngaihsak mi kha an awm ve reng a Lalpan I anni kha chu a hruai chhuak a ni tih kha kan hriat kha. Chuvang chuanin i vawinia hian ka sawi duh chu khang ang eng anga sual te pawh awm mahsela ka channel lo ngaithlatu leh lo entute hi chuan Pathian ring tlat ang u, Pathian i bel tlat ang u. I engti zawng pawn Setana aw hi rawn thleng dawn, Setana thlemna hi rawn thleng dawn. Yahsua Messia pawh i thla lerah Setana'n a thlem khan nakinah hun remchang atana thlem leh turin a kalsan ti ni kha. Chuvang chuan remchang hi Satan hian a rawn zawng zel dawn a, ih, mahse kan hriat leh kan hmuh angin Iasua Messia pawh Kraws ah khenbia a nih hma zawng khan Satan-a kha a hringa hrangin a inlar tawh lo. Mahse, mihringte a rawn hmang a, Petera teng te pawh kha a rawn hmang a, Petera kha, ih, amah Petera ni mah sela, a thu amahah khan Satan-a a rawn awm a ni tih hriain Satan ka hnungah kal rawh tih mai kha maw? Ih, chu chuvang chuanin. Keimahni pawh hi thlemna te pawh kan la tawng dawn thinrimna te hei keimah ngei mai pawh hi youtube hmang ten comment hmang ten min rawn bei thin a ka thin hi a rim thin a ui ka aw leh mui phun a in rem lo ka thin hi a rim em em zel a thinrim lutuk mai te ang te pawh hian kan chhang a kan ti thin a marawh chu kha kha I enge sual thih san a ni tina nung tur kan nih zia kha kan han hre chhuak leh thin a. Lalia chuan, Yahshua Messiah in mahni hreawm pawisa lovin ni tina Kraws puiin mi zui rawh se a tih kha kha kha kan hriat thar leh zel a pawimawh awm e. Chuanin e chu ka sawi tawh ang khanin i tunah kan Zoram han eng ang pawn suah sualna nasa in i hur nghal na te phei chu an nasat zia kha engtik lai pawhin sex ve diaw, leak out, chuti kha titi te awm a nia, a zahthlak a mual pho thlak. Kristian kan intia, Isua ringtu kan intia, Pathian nung betu kan intia, milem bia te pawh kan tluk lo tawh a ni. Chuvang chuan kan that lohna te hi theih tawpin keini nufa te pawh i min han sawi a, a ka ten ka luak a chhuak te min han ti bawr bawr ang aw. I khang tiang ang ka ka hriat chang te khanin Zoram sualna nasat zia hi ka ngaihtuah chhuak thin a nih chu. A rapthlak tak meuh meuh a ni. Mi nung changpa ngai tak leh tha takin kan awm te te a, chutianga kan awm chung pawh chuan, Kan nun hlui hman ah kum sawm panga liam ta, sawm panga chu sawi loh, sawm pasarih, sawm pariat, sawm pakua liam ta a thil kal te an hriat te ah an phuah chawp belh te nen khan hmuhsitna in din reng in tiang khan min rawn ti duh a nia. Chuvang chuan Zoram hi chu dik tak sawi chuan sualna an zasal tuk, Setana hi a tuallim a inti thei ngawt in ka hria. A la a lam in a lam a hlim in ka tih hi chu chu vang chuan mahse sual khawih phak lo in kan chhungkua i hung tlat ang u tih kha ka chanel lo ngaithla-tu te ka chah duh chu a in chhungkua kha Satan a khawih phak lo in Satan a khawih ngam lo in hlema a awm pawh a kan do zawh theihna tur in Lal Iasua Messiah thisen hi in hung tlat ang u tih te ka sawi dun i.
Ane tikhan in. Kan duh tawk leh meng a, he Pi Dingpui a rawn khat liam khawp mai a, a thusawi te pawh hi ngaihthlak a nuam viau thin a ni. Tin, a tir lama rawn sawi ang deuh khanin hei Hawngzali Sawmli a lar vang lai takin eng emaw boruak khanin a rawn hliah khu emaw tih mai tur kha a ni a. He Number four Hawngzali Sawmli an man a ni tih social media-a mipui hriat theih tura an rawn post hnu khanin a rawn lar chho ta viau ta a ni. Amaherawh chu, sex ve daw tih te leh thil dang dang khanin a rawn hliah khuai maw tih mai tur kha a ni a. Hemi boruak hi social media te pawh sawi a tam khawp mai. Eng pawh ni se, Pi Dingpui thusawi atang khanin kan rilru ah ngaihdan te kan lo nei theuh thei a, comment section ah khanin kan lo sawi leh hlawm dawn nia. Awle, kha ti zawng kha, Tunṭuma kan en leh theih ni leh phawt rawh se.